Димәк, хәерле кич безнең тамашачылар, тәлкешләр, әйдаманнар, баш җитәкләр, ата-аналар, безне карый торган барлык кешеләргә дә сәлам. Бүген безнең биләр форумының соңгы көне. Һәм инде без барыбыз да нәкъ менә бу форумны ел саен көтәбез. 11-12 ай дәвамында һәм Э, дөресен генә әйткәндә, безгә барыбызга да бераз монсу, чөнки бу безнең Сәләт Биләр форумының соңгы чыгарылышы һәм без аны нәкъ менә хәзер башлыйбыз. Киттек. Сәкешләр, ничек хәлләр сезнең? Мин сезне шундый сагыначакмын. Әйдәгез истәлеккә бер фото ясыйбыз. Дима абый. Алмаз абый. Алмаз абый, син канәгатьме безнең эфирлар белән? Глина апа. Чәчләр тырпаймыймы? Тимирхан абый. Сценарий. Шәп. Ринат апа, син әзерлән, бүген синең чыгышың булачак безнең эфирда. Туран абый. Рәхмәт сиңа бу форум өчен. Менә дигән ноталар. Һәм бу ноталар безгә бик туры килә, чөнки Без шундый минордан башлыйбыз безнең чыгарылышыбызны. Э, чөнки беркемгә дә сер түгел. Без сәләтне бик яратабыз һәм сәләт биләр форумын бик яратабыз һәм бу безнең соңгы көнебез. Ришат абый! Бүген синнән подколлар да юк, ә? Ниһаять, ниһаять, эфирга соңга калдың. Әйе, шуннан да шулай, дуслар, мин бүген эфирга соңга калдым берничә минутка. Башлыйбызмы? Әйтәгез, башлыйбыз.
Каршалыгыз! Тахир Насибуллин. Рәхмәт, Ришат абый. Димәк, э, без э, Биләр форумыннан, Сәләт Биләр форумыннан соңгы чыгарылышны башлыйбыз, дуслар. Сәгать 6 тулып инде 35 минут. Сезнең белән мин, Тахир абый Насибуллин, э, һәм без гадәттәгечә эфирны башлыйбыз рәхмәт сүзләреннән. Без бу елны эфирны үткәрәбез федераль яшьләр эшләре агентлыгы ярдәмендә һәм шулай ук ресурсный молодежный центр ярдәмендә үткәрәбез барлык эфирларны. Аларга бик зур рәхмәт безгә мондый мөмкинлекләр биргән өчен. Һәм инде, дуслар, әйдәгез, э, иң башта бераз яңалыклар турында сөйләшеп китик. Ничек узды соң безнең кичәге көнебез? Кичә безнең интеллектуаль турнир узды, дуслар, һәм э, без әле нәтиҗәләр турында бераз соңрак э, сөйләшәчәкбез. Ә хәзер әйдәгез бергәләп фотосурәтләрне карап үтик. Димәк, сез дә аларны экраннарда күрәсез һәм күргәнегезчә монда Даут абый һәм ул бераз әтәчне ырыша, чөнки бу әтәч аны бүген иртәнге зарядкага уятмаган. Алга таба барабыз, безнең киләсе фотография һәм бу фотографиядә күргәнегезчә Э, бер сәлкеш бар һәм ул бераз монсу йөри иде ләкин әйдаманнар менә дигән чыгу юлы тапканнар алар лейкопластырь белән э, битен ябыштырып куйганнар һәм хәзер ул һәрвакыт елмая э, һәм инде алга таба барабыз киләсе фото безнең әйдаманнар һәрчак сәлкешләргә әйтәләр баш киемен киеп йөрегез дип әмма ләкин бу егет үзенең кепкасын югалткан Ләкин бик креатив чыгу юлы тапкан шулай ук һәм хәзер ул чиләк белән йөри. Алга таба барабыз һәм киләсе фото. Бу бик гади фото дип уйлыйсыздыр сез, ләкин бераз якынайтсак, бу сәркеш безгә әйдаманнарның зарплатасын күрсәтә. Э, һәм инде алга да барабыз. Киләсе фотосурәт сез монда да уйлыйсыздыр, бу егет, бу сәркеш тупны тота алмады дип. Ләкин дуслар ашыкмагыз, чөнки бу туп түгел, ә чупа-чупс. Э, һәм инде алга таба барабыз, дуслар. Киләсе фотосурәт, әйе, менә бу саннар әйдаман зарплатасына күбрәк ошаган, әлбәттә, биткоиннарда. Э, һәм инде алга таба барабыз. Бу безнең багучылар һәм алар кем э, сары галстукка лаек булыр икән дип уйлыйлар һәм сырыйлар бу кызыл шардан. Э, һәм инде дуслар күп кенә туган көннәре булды безнең мәсәлән кичә булат абый чепиковның туган көне иде бүген э, ринат абый камаевның туган көне аларны котлыйбыз һәм инде күргәнегезчә аларның әбиләре килеп аларга э, шундый пригласить конверттан теләкләр теләделәр димәк дуслар шулай итеп безнең бик күңелле узды кичәге көн һәм әйткәнемчә кичә безнең интеллектуаль турнир иде Э, һәм э, нәтиҗәләр турында бераз соңрак сезнең белән сөйләшәчәкбез. Ә хәзер әйдәгез сүзлек уенын финалын э, карап китик. Димәк, сүз сиңа Ришат абый.
Сәлам сәләтлеләр, эфирда сүзлек, финал һәм бүгенге финалда катнаша алар. Сәләф Яр Чаллы аланыннан Фирүзә. Сәлам.
Фирүзә, хәлләрең ничек? Җиңергә әзерме? Әйе.
Һәм инде Сәләт Рухият аланыннан Данил. Сәм, исәнмесез. Башларга әзерме? Әзер, әзер, әзер.
Бүген без эшкә кадәр уйныбыз, 3 балл җиганчыга кадәр. Димәк, беренче тур экраннарга игътибар. Данил, син башлыйсың. Ам, Тукай. Кумада.
Сарман.
Биш.
Дүрт. Өч. Ике.
Алексеевский.
Алексеевская. Саба районы.
Саба районы.
Биш. Дүрт. Өч. Ике. Бер. Һәм безнең бергә ноль. Бергә ноль. Дәвам итергә әзерме? Әзер.
Әзер.
Әзер, әзер.
Ят.
Димәк, безнең икенче тур экраннарга игътибар. Фил.
Фигыль.
Фанера.
Фанера.
Фасыл.
Биш. Дүрт. Фикер. Биш. Дүрт. Өч. Ике. Бер. Бергә бер. Киләсе тур, брат. Махсус булачак сезгә бирелгән сүзнең синонимнарын әйтергә туры киләчәк. Синонимнарын. Синоним нәрсә ул, беләсезме? Аңлыйбыз.
Аңлыйсыз. Димәк, өченче тур экраннарга игътибар. Син башлыйсың, Данил. Чибәр. Күркәм.
Биш.
Дүрт. Өч. Ике. Тылсымлы бәлки, белмим. Син бик, син, син бик Бер.
Юк, белмим. Һәм дә икегә бер. Тагын да булса, нинди синонимлар беләсеңме? Гүзәл.
Гүзәл, ягымлы, нәфис. Бик күп синонимлар бар бу сүзгә. Һәм без дәвам итәбез. Икегә бер. Бу раунд соңгысы булырга мөмкин. Бирелгән сүзгә карап, анда булган хәрефләрне кулланып башка сүзләр әйтергә кирәк. Ярар.
Тәм.
Тәм. Сәләмәт.
Сәләмәт.
Тел. Ләм.
Тел. Нәрсә?
Ләм.
Ләм. Мал.
Мал.
Ат.
Ат.
Э, а!
Келәт. Келәтне тон. Келәт тә була.
Кәлтә.
Кәлтә.
Тал.
Тал.
Биш. Сәләт. Бу сүзне сез, ягъни, минем уйлавымча, беренче итеп әйтергә тиеш идегез. Текә.
Текә.
Тәкә.
Тәкә?
Откел дигән сүз бар микән? Откел. Төр.
Откел дигән мин.
Ике.
Юк.
Бер! Һәм инде безнең уен абасының чемпионы ул да булса Ярчалыдан Фирүзә. Фирүзәгә алкышлар! Зур рәхмәт сиңа, Данил. Фирүзә, сиңа инде җиңүче буларак менә шундый значок бүләк итәбез. Бүләк итәбез. Ә, Берәр ә, сүзләрегез бармы? Дусларыгызга, әти-әниләргә, менә камера, менә авыз, Яр Чаллы аланына, барлык баш җитәкләргә, әйдаманнарга, сәркешләргә, әти-әниләремә, дусларыма, туганнарыма барысына да сәлам. Һәм инде Данил.
Ә Рухият аланына баш җитәкләргә сәләт, сәләткә бөтенләй Яр Чаллыга, Тукай районы Биклән авылына сәлам бирәм. Шулай иттереп, безнең сүзлек уенының беренче сезоны тәмам. Җиңүче Фирүзә, киләсе чыгарылышларга кадәр!
Бик зур рәхмәт, Фирүзә әхәм әфәрин, чөнки син нәкъ менә сүзлек уенында үзеңнең аланыңа, яршалы аланына җиңү китердең. Э, бик зур рәхмәт Ришат абый, менә дигән уен һәм инде без алга таба барабыз. Әйдәгез бераз комментарийларны укып китик. Резидә Шигәбиева безгә сәлам җибәрә, шулай ук Әмирхан живи, твори, мечтай дип дигән бер комментарий җибәргән безгә. Барыгызга да кайнар сәламнәр. Э, миңа бер уй килде. Эфир алдыннан нинди әзерлек барганын бер видеоролик итеп төшереп саласызмы? Бәлки э, эшләр эшләр эфир алдыннан бик кызу барадыр. Шуннан да безнең эшләр э, эфир алдыннан бик кызу бара. Э, шәп фикер, бәлки без безнең бэкстейджны тиздән Сәләт офишал аккаунтларында күрсәтербез. Алга таба барабыз. Ирхам Сахибов Э, смайликларны җибәргән безгә сәлам смайликлары венера апа сәләйману йөрәкләр җибәргән венера апа сәлам сезгә кайнар сәламнәр шулай ук әдип әлмир безгә э, йөрәкләр җибәрә рәхмәт сезгә җәвәт абый э, шулай ук әфәрин сез ин иннәре дип язып җибәргән безгә Җәүдәт абый Әдип Әлмир. Э, комментарийларыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм аларны язырга онытмагыз, без аларны турыдан туры эфирда укыйбыз. Һәм инде безнең бу чыгарылып чыгарылышыбыз алга таба бара һәм киләсе булып безнең эфирда Сәләтле кунак рубрикасы һәм бүген бездә кунакта Сәләтле Саба аланы әйдаманы, Сәләт Саба аланы әйдаманы Сәләтле Әдилә апа Закирова. Карыйбыз. Әдил апа, сәлам, ничек синең хәлләрен? Сәлам, Тахир абый, алда гел хәй, алда гел хәй, монда рәхәт шуны бел. Хәй, синең ничек? Һәр заман шулай булсын.
Минеке дә бик әйбәт, э, һәм инде сине күргәч тагын да яхшырак булып китте. Әдил апа, әйтеп кит әле безгә, син кайсы аланнан? Сәләт Сабаланнан, шулай бит? Мин әйе, Сәләт Сабаланның әйдәманы булам. Ә син ничәнче ел Сәләттә? Мин сәләттә 2018 елдан, мин бик начар саныйм Тохир абый. Хәзер 2018, 19, 20, 21, дүртенче ел. Дүртенче ел. Дүртенче ел.
Ә син сәлкеш булып килдеңме, яисә әйдаман булып килдеңме сәләткә? Мин сәлкеш булдым Сәләт Ярчалы аланында беренче Әйе. тапкыр, ә инде ике соңгы ел мин Сәләт Саба аланында әйдаман булам. Яхшы, ә ничә бала бар синең төркемдә? Минем төркемдә егерме бер бөртек бала. Шәп. Һәм син беренче тапкыр Айдаманмы, яисә икенче тапкыр инде, шулай? Икенче тапкыр әйе, икенче тапкыр Айдаман. Ә ничә тапкыр э, Айдаман булып барырга уйлыйсың? Шундый сорау. Ой.
Ничек уйлыйсың, э, ничә тапкыр тагын Миңа Айдаман булыр? калса, сәләттә иң яхшы роль ул Айдаман. Һәм Ә шуңа ничек? күрә минем аннан китәсе килми. Ә ни өчен синеңчә Айдаман ул иң төп роль? Чөнки бөтен сәлкешләр белмәгән серләрне әйдаманнар белә. Һәм гомумән әйдаман булу бик авторитетлы һәм миңа бик ошый. Яхшы. Димәк, Әдилә апа тагын берничә сорау бар. Ә, Сәләт саба аланы турында. Нинди үзенчәлек бар, нинди юнәлеш ә, сезнең сәләт саба аланының гомумән ә, сезнең специфика нәрсәдә? Ә ярым башта аларга сәлам әйтсәм? Әйе, әлбәттә. Сәләт Саба аланына бик зур кайнар сәламнәр сәлкешләргә, баш җитәкләргә, кулдашыма һәм бөтен Саба районына дип әйтсәк тә буладыр инде. Ә син үзең Сабаданмы?
Юк, мин Әлмәттән.
Әлмәттән. Әйе. Яхшы.
Һәм инде Әдилә апа, ә менә юнәлеш турында әйдәк, бераз сөйләшеп китик Сәләт Саба аланы турында. Ике ел безнең аланда заманча мәдәният юнәлеше һәм шул юнәлеш кысаларында без заманча хореография, заманча театр, анда блогинг, журналистика, стендап, шундый дәресләр бар бездә. Ә син үзең дәрес алып барасыңмы, Әдилә? Әйе, Кайсы дәресне?
Стендап дәресен. Стендап дәресе. Ә, ягъни безнең комеди биләр чарасында катнашкан э, стендап комикны син әзерләдең, шулаймы? Мин мораль яктан этәргеч булдым инде. Яхшы, димәк, Әдил апа, беләсеңме, без монда килгән кунаклар белән барысы белән дә бер уен уйныйбыз һәм синең өчен дә бер уен әзерләдек.
Син әзерме аны безнең белән уйнарга? Мин яратам уеннар уйнарга. Яхшы, димәк, башлыйбыз, дуслар. Хәзер бер генә секунд миңа реквизитны әзерләргә кирәк. Димәк, хәзер мин монда куячакмын бер коробка. Без аны махсус әзерләдек Ришат абый белән бу уен өчен. Әйе, әйдәгез, безнең монда бар телевизор, аны сүндереп торыйк. Чөнки Әдилә апа күрмәскә тиеш. Димәк, дуслар, менә ул коробка һәм бу коробканың эчендә бар э, төрле атрибутикалар, аланның атрибутиклары. Без бит э, һәр елны нәрсәдер әзерлибез. Шулай бит. Мәсәлән, сездә ул бәлки мәңгегә Әйе. дигән язу. Әйе. Э, ә анда нәрсә сурәтләнгән?
Ул Безнең чыршымы? Чыршы ботаклары, чөнки безнең чыршы Логотипта чыршы.
Әйе, шулай бит.
Яхшы, димәк, э, әлеге коробкада бар төрле аланнарның атрибутиклары һәм форумның атрибутикасы һәм инде менә моннан кулны э, эшкә озатып, тотып, карап, кайсы аланның нәрсә икәнен әйтергә кирәк. О, да шулай.
Әйе, шулайрак. Кайсы аланның атрибутикасы бу һәм э, ул нәрсә гомумән? Башлыйбызмы? Киттек. Димәк, анда безнең берничә предмет бар. Әйе, башлыйбыз. Кулым сыя микән? Сыя, сыя. Минеке сыйгач, синеке точно сыя. Ну, бу ниндидер чүпрәк. Чүпрәк. Ә безнең кайсы аланнарда чүпрәк бар? Чүпрәк. Бәлки юк бугай. Чүпрәк юкмы?
Бу миңа калса, я Арафаткадыр, я Рухиятнең. Я Рухиятнең? Я Рухиятнең Ничек атала ул? Аларда Сез нәрсә? Тәхирә бу күбрәк Әйе, беләсез.
бәлки шарф кебегрәк әйберме?
Яулык кебек Яулык. әйбер. Ә, Ну- Берсен сайларга кирәк.
Булсын, ха, әйбәтрәк дип карыйм. Әйе.
Ә, Арафаткалар нәрсә белән алгылып тора ул яулыктан? Арафаткалар шакмаклы, Әйе. тукымасын мин белмим.
Арафатка булсын беренче. Арафатка булсын һәм бу дөрес җавап, дуслар. Әйе, чыннан да бу Арафатка. Кысылып калды.
Әснаны чыгармасам да була, чөнки безнең уеныбыз әле дәвам итә. Әйе, менә алар Афатка дуслар һәм беренче җавап дөрес иде. Без алга таба барабыз һәм э, киттек. Киләсе Ау. предмет анда әле бар. Әйе.
Мин моны гел таныячакмын. Һәм бу Чөнки нәрсә?
бу Соник печеньесы. Соник печеньесы.
Анда э, таблица умножения да бар әле. Әйе, чыннан да, дуслар, бу Соник печеньесы бик шәп барабыз әлегә һәм безнең бар тагын берничә предметлар. Карыйк аларны.
Бу лампамы? Лампамы?
Палаткадагы лампа ахрысы. Сез дә шулай уйлыйсызмы? Ә сез бит күрәсез, дуслар. Әйе, палаткадагы.
Димәк, чыннан да бу палаткадагы лампа. Безнең палаткаларда хәтта утлар да бар бу елны. Һәм инде алга таба барабыз. Тагын ике предмет калды монда. Уртага куйдым аларны. Э, бу бабочка сәләт рухиятнең. Шәп, син әлегә барысын да дөрес әйттең, һәм инде бу чыннан да сәләт рухият аланның лиловая понтовая бабочкасы. Алга да барабыз һәм тагын бер предмет калды безнең. Собаныкы булсын иде ул. Э, а бу күзлек. Бу күзлек. Бу яшел күзлектер.
Кайсы алан? Раушан аланныкы.
Дөрес. Ә тагын кайсы аланда күзлекләр бар? Сабада юк. Сабада юк. Ә Азнакайда бармы менә мондый э, полоскалы күзлекләр? Юк, ахрысы. Шундый утлы ут белән яна торган. Күрмәдеңме? Алайса тикшереп бу карыйк. Раушанныкы булырга тиеш, чөнки Азнакайныкы булды. Әйе, әйе, бу чыннан да Раушанның күзлеге. Әфәрин Әдилә, бик шәп уен, бик шәп уен һәм син барлык сорауларга да дөрес җавап бирдең. Һәм инде син алдан сәлам әйткән идең э, сәкешләргә, әйдаманнарга, ә хәзер әйдә Аларга теләкләр әйтик. Нәрсә телисен син? Бүген бит безнең биләр форумының соңгы көне. Э, димәк, э, ул аларга бу көнне ничек үткәрергә? Бәлки берничә э, шундый киңәш бирерсең. Без шәмшик ахырында мин үземнең төркемемә гел әйтәм. Бу сменаның һәр көнен соңгы көн кебек яшәгез һәм сезгә дә бөтен биләр форум сәлкешләренә менә бу көнне Бу сменаның иң соңгы көне дип яшәгез, рәхәтләнеп күңел ачыгыз, танышыгыз, елмаегыз, кичке чарада чыгыш ясагыз, концертта кул чабыгыз һәм тагын сәләткә кире әйләнеп кайтыгыз. Бик зур рәхмәт, Әдилә апа, сиңа һәм Сәләт Саба аланына э, телибез менә дигән э, шәп мизгелләр бүген һәм гомумән. Э, һәм инде безнең шундый гадәт бар, без ахырдан кунакларыбызга матур бүләкләр тапшырабыз. Матур кунакларыбызга матур дигән значок тапшырабыз. Димәк, бу значок синең өчен Сәләт Лайф студиясеннән. Бик зур рәхмәт безнең студиягә килгән өчен һәм без синең белән саубуллашабыз һәм безнең чыгарылыш дәвам итә. Димәк, дуслар, алга таба барабыз. Әйдәгез әле Сәләт биләр форумының гомуми зачетында булган ярышларда хәзерге вакытта булган нәтиҗәләрне ясыйк. Һәм беренче булып әйдәгез футбол чемпионатының таблицасына карыйк һәм безнең футбол буенча беренче урында Сәләт Рухият аланы, икенче урында Раушан аланы һәм өченче урында Сәләт Батыр аланы котлыйбыз аланнар, әфәрин, һәм инде алга таба барабыз. Безнең киләсе ярыш. Ул да булса волейбол чемпионаты. Волейбол чемпионатында Раушан беренче урын яулады, Азнакай икенче урын һәм Сәләт Тулпар аланы өченче урынга лаек булды. Э, шулай ук алга таба барабыз. Безнең киләсе ярыш ул да булса стритбол. Стритбол аланында беренче урынны Яршалы аланы яулады. Икенче урын Сәләт Азнакай һәм өченче урын Сәләт Раушан. Дуслар, ә сез Кайсы алан өчен җанатасыз языгыз комментарийларда. Ә алга таба барабыз. Киләсе ярыш ул да булса шахмат ярышы һәм шахмат ярышында Лиловая Пантовая Рухият аланы беренче урын алды. Э, шулай ук Раушаннар икенче урын һәм өченче урын Сәләт Батыр аланы. Э, һәм инде э, комеди биләр ярышына килгәндә кубок иясе безнең Сәләт Раушан аланы. Шулай ук э, интеллектуаль турнир узды кичә һәм интеллектуаль турнирда Биләр карасы каласы беренче урын яулады, икенче урын Сәләт Рухият аланы һәм өченче урын Сәләт Азнакай. Шуны да әйтеп үтергә кирәк, быел безнең интеллектуаль турнир э, бераз башкача форматта узды. Э, безнең зачетта булган командалар э, сфера чатырында уйнады. Ә Калганнар үзләренең командалары өчен тагын дополнительный баллар җиңү өчен уйнадылар сәхнә янында шулай ук интеллектуаль турнир. Бик күңелле узды, миңа калса бу яңа бер шундый формат булып гореф-гадәттә калыр дип уйлыйм. Һәм инде без алга таба барабыз, дуслар, бүген безнең кичке чара алдыннан шулай ук бүләкләү тантанасы булачак. Һәм бүген без э, хорлар ярышында һәм презентацияләрдә җиңү яулаган аланнарны беләчәкбез. Шуңа күрә шунда әйтергә кирәк, безнең бүген булачак махсус репортаж, аны карарга онытмагыз, э, концерттан. Бүген безнең соңгы кичке чара, ул да булса концерт һәм дискәтүк әлбәттә. Э, һәм инде презентацияләргә килгәндә без алар турында бер кыска гына видео әзерләдек. Әйдәгез аларны бергә карап китик.

Шәп булачак! Э, димәк, без алга таба барабыз. Сезгә бу видео ошадымы? Реакцияләрне көтәбез комментарийларда һәм инде әйдәгез комментарийларны укып китик. Э, димәк, э, комментарийлар һәм алар Әйе, э, бераздан ачылачак. Ә әлегә, дуслар, әйдәгез э, иҗади номерны карап китик. Һәм шундый э, шатлыклы хәбәр минем өчен шәхсән, чөнки бүген Сәләт Лайф командасының әгъзалары булачак безнең иҗади студиябездә. Ул Ринат апа һәм Туран абый. Ничек хәлләр, Ринат апа? Сәлам, барысыда әйбәт. Минеке дә шәп, чөнки мин бүген аңладым, безнең студияда эшләгән һәрбер кеше бик сәләтле. Һәм инде түземсезлек белән көтәм сездән җыр.

Әфәрин, әфәрин, Ринат апа, шундый матур җырлыйсың икән син. Э, димәк, дуслар, э, Турана буй, ә син бик матур уйныйсың. Димәк, беләсезме нәрсәсе кызык? Без бит монда значоклар бүләк итәбез. Ә безне Ринат апа ул безнең администратор Сәләт Лайф студиясен һәм ул үзе әзерләде бу значокларны. Ләкин бу э, сиңа бүләк итмибез дигән сүз түгел. Сиңа алтын значогын бүләк итәбез. Дуслар, чыннан да монсу, чөнки беркайда китәсе килми бу студиядән, ләкин безнең бу Сәләт Биләр форумында студиядә үткәрелә, үткәрелә торган соңгы чыгарылышыбыз. Э, командага бик зур рәхмәт, тамашачыларга бик зур рәхмәт. Һәм инде без сезгә медиа үзәгеннән тагын бер бүләк әзерләдек. Э, карыйбыз медиа үзәгеннән видео.
Биләргә кайту. Аланнар бу көнне зорыгып, дулкынланып көтә. Чөнки монда син чын сәләтеңне, чын үзеңне күрсәтә аласың. Киемнәр, җан атулар, әзерлеген чыгышлар, җырлар һәм биюләр. Барысы да күз явын алырлык. Биләр биш көнгә соклану хисенә күмелә. Һәр бер йөрәк бу җирдә матурлыкка ашкына. Матурлыкны булдырырга, уйлап табарга тели. Чөнки монда барлык мөмкинлекләр дә ачык. Матур кешеләр, матур хисләр, матур гамәлләр. Монда кире кайтмау мөмкин түгел. Балалар шул матурлыкны эзләп, гүзәллеккә сусап киләләрдер биләр җиренә. Әбиләр аны жәлләмичә, мул итеп бүләк итә. Ел буена җитәрлек илһам чыганагы бит ул, диләр. Җан сусаганда талгын чишмә булырлык җир ул. Тик бу сигез таҗлы йолдызның бер нуры гына. Чөнки сәләт ул күп кырлы. үзенчәлекле, кабатланмас бер дөнья. Серләре күп аның. Һәркем өчен ул үзенчә якын, үзенчә күркәм, үзенчә кадерле.

Дуслар, безнең эфир инде тәмамланырга тиеш иде, ләкин ә, мин алай сезнең белән тулысынча саубуллашмыйча эфирны тәмамлый алмыйм, шуңа күрә бераз тоткарладым аны. Һәм инде безнең комментарийлар да бар, безнең тамашачылардан аларны да укырга кирәк, шулай бит, шуңа күрә

Э, синең комментарийларны караганда мин сине әле үзем шәхсән танымыйм ләкин э, без синең белән хәтта кечкенәдән бирле таныш кебек э, шундый хис бар сәләткә зур сәлам бәхет ул син син ул бәхет дигән комментарий килде безгә сәлам барыгызга да шулай күп кенә йөрәкле стикерлар ознакай рухият батыр әлбәттә сезнең белән тимур абый сөләйманов безгә менә шушындый өч стикер җибәргән рәхмәт тимур абый безне каравыгыз өчен Алтынчы форумны сагынып көтәм дип язган безгә сәлкешләр, Рината апага йөрәкле эмодилар җибәргәннәр. Яратам бу җырны һәм шулай ук безгә Ринат апа красотка такая, конечно дигән комментарий килде. Э, тулысынча килешәбез, Ринат апа чыннан да красотка. Һәм гомумән студиядә хәзер барысы да э, сез аларны күрмисез, ләкин зур команда утыра һәм мин үземнән бик зур рәхмәт әйтәсе килә бу командага, чөнки алар белән эшләү Минем өчен зур бәхет. Э, һәм инде безнең киләсе чыгарылыш әле 16 июльдә генә булачак. Безне сагынырсыз дип уйлыйбыз, чөнки без сезне бик сагыначакбыз. Э, һәм инде э, шулай ук берничә комментарий килеп өлгерде. Съемки на высоте, онытылмаслык мизгелләр дип язганнар безгә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, сәләт сиңа безгә бу мизгелләрне тудырырга мөмкинлекләр биргән өчен. Мин сезнең белән сау булашам, тиздән безнең махсус репортаж булачак һәм кичке чара башланачак.